Ka Wod ka konye adiwo tye, wubia wunu ki latinyan-ni kacel. In icito, latinyan-ni cung kany, in icito inyongo kumaca. Mego madit ka.
Mego madit dong i ot. In iwacci nek ber ka ineko dano ma limmi peke, Wek cen, lim me culo kwor pe wek cen ogiki. Process-e dong inen, ka cen dong ocako neko dano, kikwanyo nyok ki bwor, gin nyok lapel, ee, nyok ma tye lapel. Nongo dong kinongo ni cen odoko gwaba, ki, ki i gang kibedo piny, kikwanyo omego madit, ci kikwanyo latin nyako matidi, mono dong kibicako kwer me nek. Kwer me nek wek cente obed peke labongo olim dong wucak neno racce. Wun jo ma wutye ka winyowa, ka kikwanyo mego madit ki kikwanyo nyako matidi, kitwero kwanyo latin pa omero, nyako mo mere ma pe ngeyo ka, ma peya neno wa karene, en aye bedo lakwerni. Mwaka aboro, apar, Eka abongwen, kenyu, apar gini.
eh, Mm. nyako-ni eno-ni kipeto kolo kit eni, in ibuto kuman, latinya-ni buto ingete kit ca. Mego-ni peto polle kumaca i ot acel pi nino adek, ka dako obuto wunu i ot acel kenyo pi nino angwen. Otyeno kicako kweyo otyeno tyen me acel. Otyeno-ni in ikwanyo lwedo ki bila ka wucito wun ki latin nyako-ni i yo. Ka ma kare ca in ineko onek ci ituc kwede me bino gamu, idonyo ki yo mene? Yo ma in ingolo ki iye. Ee. Onyo ka yone dong peke, in icito mere iyo ki anyim. Meno cakke cawa adek-gini ma piny mito ling-ngi, in icako kuto bila ile, ile, ile kun, kun imako lwedo icingi, lwedo madito lingan, iwoto iyengo lwedo kun iwacce, Bin wacit gang. In ngati ma yam an ceng ocer i komi ni, tin dong ibin wacit gang, iwot iwacone, eh, in dong ilokke tika wot idok, kuto bila ile, ile, ile. Dano ki gang kany weng nongo dano tye i wang oo, dano tye ka tye atera, jo okene nongo tye ki bila, mon nongo tye ka kurowu me jolo wii ki kijira. Neno dong process-e kita dong tek ka bubed kede, kadi ineko oneki mung ka ma dong munge pe. Aya, in latin nyan-ni eni ki i ngeye kany, tye wot igoyo ki jera, in wot imuc muc tur ikwoto obila, iwot iwaco ni, 'Bin wacit gang, tin bin wacit gang, in ma yam aneki-ni, tin bin wacit gang. Kwoto obila, ikwoto jalo. Ka icako kwoto obila, latin nyan-ni nongo tye ki jer kany.

Aya, in ikato ki, ibedo ki ka yengo lwere dong, latinyan tye i kori, naka idonyo i ot pa mego madit-ti, ot ma kimiyo wun obute ki wun omego adit-ti. Ka olwedoni, in icito ci ipyelone i te wir piny, ka iketo obila bene kenyo. Aya, in dong ibedo i ot. Ka ipyeloni kede, ipyelo kore nongo wiye lak i ka mo, obako i lak i ka mo. Pe, in dong icito ikete gwoko kenyo i ot kenyo, oboko lwedoni bene iketo kenyo. Te wir. Eyo. Ka dong in iketo kenyo, nyo ka ka ngap obila-ni tye ki kor wir, in dong ingabo kenyo, oboko lwedi iketo piny. In dong icako cito ka butti, joni ca dong ngat man poko i ka butte. In ibuto i kolo kuman, latinnyani ibuto i ngete kuman, in ibutoe. Ka wot ka konye diwor tye, wubia wun ki latinnyani kacel. In icito, latinnyani cung kany, in icito inyongo kumaca. Mego madit ka.
Mego madit dong i ot.
Ka cito ka yokke tye wun ki latinnyani kacelo. Lakwer en. Ineno? Aya, ka kwar piny oromo, in dok ia wun ki latinyan-ni. Kicako labwor okwer otyeno, tin me kwar piny dok oa ocito i yo. Icako yengo lweri, en olweri ni, Bin wacit gang. In ngati ma nene aneki-ni, ka pe ingeyo nyiye, iwacce, Bin wacit gang. In ma nene alwenyo aneki-ni, bin wacit gang. Nya-ni kik ijira, in ikuro bila, nya-ni kik ijira, teko o ibila, Nyane nongo tye ki jera. Ka in icako lamo dogi ki yengo lweri, nyane nongo oling, tye ka wot i kori. Aya, teke oo cok ki dog gang, dano ka owinje kicako koto bilo akwar piny, dano kato weng woko. Wa mon mapaco gicako guto kenyo ki jera, ka dong oo idonyo i dog dyekal kany, jera tuko woo cut, Yii, yii, ka mon iye, yii. Aya, co ki bila giwinyo moc tuggi, jolo wi mirok paco. Aya. wun wudonyo i ot. Ka wudonyo i ot-ti, co ka in dong io kwar piny, idok ki latin nyako-ni i yo, igoyo lwadu, ikwoto obila, latin nyako-ni goyo kijira, in igwaro dong ibino dok io i dog gang, lwak goyo kijira me ngolo wii. Ee, ludito ony ki bila, in igwaro icito i ot, icito iketo lwelo piny, mono kwa piny. O ki diko con cawa kina ca aryo-gi ni, nongo anen ki yek awobe wot i lum, kimako dyel lapel. Ka kimako nyok dyel lapel, Kibipeye ki unu ne, nyok dyel a iye ongolo tara,
ci kiyero awobe ma romo apar ki wiye, kibicito kwedgi i lum tyen me acel. Ka gio ki i lum kunnu, nongo awobeni weng nongo gitye ki tong ba, kio ki i lum kunnu kicito kigonyo dyel leko, kiwoto unu ki ngut. Ci dong dano cako ngo? Cako dange ni, Woo! Dyel dong cako mwomme dong calo mito ngwec-ci. Dyel cako ni ngwec ngat acel tutu dyel ki tong pup dyel oringo ni dok kaca tong dyel ringo i dok kaca tong dyel ringo ni dok kaca tong naka gionyo tong i kom dyel-li naka dyel-li poto to i ngome rub ki i lum. Aya ka dong dyel oto Ringo dyel eno-ni wiye kibingolo, kibidugo kwede gang ma aketo iye abila, wi dyel-li. Ee, pien latone ceng ca in ineko pe inge ganggi. Ee, ci otin wek dong ocen obed pe, gibitero wi dyel-li ka ka wi en Ee, gang. so, so wi dyel-li dong cung me ka ka wi lanek, Ka- ka- angata ka kineko. langata kineko. Ee, ya. Mm.
Aya, ineno wi dyel-li okene, iri cere nongo okoto wi dyel tye i abila. Ee, meno ka ma kitimo wayo. Kor widyel litoppo li weng onyo li kwici kwici dong i wi abil li koro kumeno. So ki kenyo ki cako bulu dyel li ki ngolo yango li weng ki cako bulu ringo ni ki turo yen ki turo yen ni kelo ki moko maco madit ki cako bulu ringo ni eno ni ringo ni ka ki bulu ki cako motone. ki kenyu no kong ki bolo ba ki bolo cer ki ngo gini ka ki cako camo ne ka ki cako camo pap eno ni ko ki mwodo no ki keto kare gi nga iye ni eno ni kare ko nga cer ke lung kunu ma wa dek gang kany be ki bi cam la bobor wun bene kum kwer eno ki kare we di lung bobor tigo be ba ki bi ngwedo tigo ma no mogi twoyo ka ki nginyo ko ki toko tetu ulel ma no tigo eti iye labobot
pi nino adek. Kiketo ma en otiko eno loko nyanya dok tye i loko gene gemo
kwo gene cen kibitiyo ki ngo kutigo keken kiguro tigo akili ka in icamo otigo mapwot wek jami weng owot mapwot aya ka dong ibulu gin ca otum. ma wucamo dyel ca, wiye gibitingo i duker gang. Gin ma butimme en aye mac enni ma kibulo ki dyel-li, dok ringo dyel-li wun kono ni anongo obulo i mac-ci. Awobe-ni omyero kinyon mac enni ki tyen labongo wa, wek paka naka mac otole bok bok bok bok bok bok. Ci cen dong bedo peke i tyeni nono labongo wa, oboke bene pe kibibolo i mac, kinywano akil-li. In laneko-ni pe omyero ibed i kin dano kenyo. Bed tye i kin dano wa ki omegine weng, tyen otye ka kwono bal we? Pien wun e omegini-ni weng be wucul kwo? Ee, otyen otye ka kwono bal, nyono mac ki tyenwu. Ce pe itimo purucida ni cen obin mede ki nek. Ci ka kenyo awobe rye i lain, pien omyero atitwu, awobe rye i lain. Ka awobe rye i lain, mac dong tye kaca muder ba, kibiywayo yen dog dog yen aye kidiro mere ingete ingete ingete mac to kidong wa ki lodi wek Lodi, yeah. jum. Aye. Eh, an abino atu atucako ngwec wururururu ci abino ci di aciro ryo adek angwen tup kaca acito acita. Ai namba aryo odonyo. Kare kineko mac, ci dano ocak neno kong punishment ma nongo in ineko nek, ci tinde itye kwono bal, de icito inyono mac ki tyeni ka igo mac wang ma ineko, ka wek ngat acaca dong oweki bur bene, inyono mac ki tyeni. ma pe kineko i pii, pe kiumo obok i wiye bene. En aye kit ma jo macon kit ma kinyono kwede kadi wa i kare-ni, awobe irye i lain ka danowu peke, kadi dano angwen keken. Myero ibin ipye i mac-ci kicel, iryo, idek, ingwen, pye kaca tup, idug i lain, ngata ca odonyo, dok idugu, dok idugu. Ka ineno ni gin ci kinyono mo ki dek keken, nongo ikato, ngata ki dek keken. Naka obut tuko obedo ka longe rong, naka wanga mac oto kwici kwici kwici kwici kwici ka kenyo. Kikome, kikome. Ineno?
Yeah, yeah. Eno ni part one Mm, mm. ma gicito gineko dyel. Yeah.
Ka ogwarre ki kenyo dok gang, Mm, otye i- i- dek bedo otigo ma kiguro ku lel labobot. mm. Dano cito te yat ki namo ka kikelo dek megu bedo labobot otigo.
Wun onyon mac-ci. Wun lukwer-ni.
Lukwer-ni, ee. In wun ki nyako-ni, ka megoni. Wun wucamo labobot. Dano adek-ki. Dano adek-ki.
Aya, koni dok o otyeno, kikwonyi dok man opiny obin ka ling-ngi. Wot i yo ka lwongo tipo. Kut obila. I woti kuto pira i muc omuc gangwu, latin nyan-ni woti goyo ki jira, yii-yii-yii, woti bino gang. Ka ocok dyekal, mon apaja weng woo ki kijira, ludito maco ki bila ki uc, eh, in idonyo dong gang calo lanek kikome, cito iketo lwedi i ot, ite wir ingabo bilani kaka amme keto. Cako nongo kabedoni ibedo piny, ibuto piny dong ot kenyo bene. Ma, a, ka dong okwa piny me nino me aryone, dok icito ilwongo tibu, wun ki latinyanni iyo, wugamo kelu, timo kiten, kuto obila, kilwongo bino macet gang, bino macet paco, kuto obila, nyanni goyo kijira i kori, o gang kijolo wii kumeno. idonyo i ot, ka dong idonyo i ot acel gwoko jamini kidikone piny ru tyen me aryo kikwanyo in ki anyaka-ni omego dong gang ki jo ma gang kenyo wot i lum ka kiteri i lum kibicito awobe gibicito kitongo bii aribu.